Yes, eh, abe aleke míegblɔm na Ever Love TV, míeva eh, ƒuve me eyi ke woŋutɔ nya be ƒuve me adzo xoxo gake míeva agɔke dzi kple ƒuve me katã eyi ke míeva be míakpɔ nuteƒewo. Last time video aɖewo míeda ɖe ya, nakpɔ be afi ya exɔ aɖe nɔ afi ya, fifi le afi ya edzo kura, kakɛ aɖe koe ma susɔ. Mídi be míakpɔ ɖa be nu ka tututue edzɔdzɔm le gaƒoƒoea me. Eh, Míabia dumemetsitsi aɖewo nu kae wodzidzim be dziɖuɖua nawɔ na yewo. Ehiã be woadzo le afia ayi afi aɖe ne eŋu ke, eŋu nakɔ wo vɛ alo moto nakɔ wo vɛ woava awɔ dɔ alo woaganɔ afi ya ko anɔ atsiaƒua akpem gbe sia gbea, ẽ, dumemetsitsi ɖeka le gbɔnye alo tɔgbui mele ku nage ɖe dzinye. Akpe ewoe va Everlove TV dzi. Mídi be míase egɔme. Nu ka tututu miedidim be, ẽ, edua dza alo gɔvimɛnti nawɔ na yewo? Míawo mí, mía ame aɖewo ƒe sa dzesi enye be, Ao, fifi le afia ƒuve mee, leke míawɔe? Miadzo ava nɔ afi aɖe gbɔ anɔ vavam. Minya be dɔ a dɔ ya ye fia ko miwɔ ge le. Susu ke le abe ame mia dometɔwo ŋutɔ si be edziɖuɖu a nawɔ na ye o. Ɛɛ, nyateƒee, enye nye Moses Tan Akoli, enye ye hã nɔla afia. Nyateƒe, etsi ɖe amea, enye nu yi ke fu ɖe na mí ale be gbede. Abe afia míelea, etsia ɖe mí, wobe míva no gɔkedzi. Gɔkedzi le míeva ŋu ɖo. Fifia afia katã nye zaƒlagbea, etsia gbe katã kekeŋ. Azɔ ƒu, ɛɛ, gɔkedzi afia míele hã, etsia gava ɖe mí. Mitsɔ blaɖagbe a, do ɖe agba hafi ŋu nakɔ ablaɖagbea. Etsia mele zã me, ezã me, zã ga wuiɖekɛ ko etsia va eɖo aƒe me nam. Mado goa o, nyemenya fika to gema le o. Enye nu yi ke ɖe fu ŋutɔ ale gbegbe. Ale be míedzidzim be dziɖuɖua nava zã gbã ava kpɔ teƒea. Ale woate ŋu tsã atrɔ asi wo ŋuti na mía, míate ŋu anɔ afia. Meɖoku medzi be na atrɔ asi nyaa kan nam. Leke nèbu be wonetrɔ asi eŋue? Eye na be woava do nuya na mí. Woava do tsiaƒua na mí. Elabe afia míele Teƒe aɖeke meli míegayi ge o. Alo te akpɔ teƒe aɖe na mía míayi elabe etsi mee míele. Míete tsa menɔ ge ko o abe míeyi ɖe dɔwɔƒe o. Ewa la ko ale míeyi ɖe dɔwɔƒe hã ezu dɔ ta dumeviwo wo konyi fam ale gbegbe. Esia va tu be ta ke míawo ŋgɔgbetɔwo ye me ŋusẽ do menu na yewo hã evɔ me míawoe wɔ ge o. Dziɖuɖu la ye wɔ ge ta míeva fɔn ɖe dziɖuɖua be ne woaza agba ne woava ado tsaƒua na mí ne míakpɔ wo ɖeɖe. Ema ko dzi míele.

Mekpɔ menya be nefɔ ŋɔɖo yi ɖe dua mee. Susu kae nèkpɔ be yewoado ɖa ne míaxɔ kpamiakɔɖoɖoa ɖe dziɖuɖua gbɔ? Akpe, Míawoe dɔ wɔm. Meda akpe na Jubilee Radio abe egbea wogava mía gbɔ mimɖagbe ene. Akpe na mi. Susu yi ke magblɔ koe nye be miakɔe ne míaƒe dziɖuɖue nye be Edze be atsiaƒua dze be woadui le ɖoɖotɔ ŋkɔ adze be woado atsiaƒua le be miate anyigba le afi ya miate gava ano dzi. Ne menye nenema o ne modui o efu ɖe ge ne e e e ahavi, anyaŋui, atsiteti, glodomi, dzita, sabitula katã abe ɖeko lɔe ɖe nu. Eyi mɛ. Ta nu modo tsaƒu ɔ, efu ɖe ge na ameshiame. Aƒe eyi mɛ me gbagba dze ma ƒo nu kple woa ɔ, ameshiame ƒe tɔme ƒe nya yi ke wòle ɖe ashi nye be woado tsaƒua na yewo. Ɛ, akpe be miedze agba eɖo dze na mi. Míakpɔ ɖa be leke míawɔe ne dziɖuɖua nase mía ŋkɔ ne woakpɔ be woale woa ava do tsaƒu ya na mía. Akpe be mie eƒo nu ne Eva Love TV. Akpe.
Alo ɛ. Ɛ, mía ma. Nuyɔ ɔ, ye ma gblɔm míele. Elabe ne etsia ɖe mia fia, me fia ɖe kɔ akɔ ɖe ge wa le o. Nenye be wova Preseta fia kae be ate ŋu ase be tsiteti kple dzita kple nuyiwo ayi. Mɔwo ate ŋu wɔe gbeɖegbeɖe o, yi mɔwo le anyigba ko le. Elabe vava ko le, megatɔtrɔ mɔ o. Ta enu ma ele vevie na mí. Elabe míegblɔ ɣesiaɣi be Cindy Festa ke wowɔ ɖe adã ye na be fia yim nenema. Ne ɖe mewɔ nu ma o, kaɖe be tsaƒua mate ŋu anɔ fia gbãm, anɔ gbagbãm, anɔ yiyim o. Ta míeɖe kuku tsa kuku no. Dziɖuɖua nexɔ na mí. Enu yi magagblɔe nye be Ye wòwɔ la fia dɔwɔwɔ me va le ƒuveme kple atsi tetea dɔwɔwɔ me va. Meku edzi be anɔ ekɔ afima gɔme na mi. E, ye wòwɔ nenema dɔ, dɔwuɔ me va le. Edɔwuɔ me hanga.
Hanga, e, dɔwɔ me va le ƒuveme kple atsi teti anyigba dzi fia, elabe fie miekpɔna miaƒe nuɖuɖu, e, dɔwɔnaŋonyawo le Hafi ƒlea nu ne ɖeviwo hafi woyina wokpɔna gbesiagbe ƒe nuɖuɖu. Ewɔ le afia mɛ kpakpa ya le afia amewo na aku tsiã. Etsia kukuɔ etsi kuku ƒe meva li o. Nye aƒe me ɖe ni yi ɖo ehe tsi vɛ afia be amewo nava no kuku free. Gake fifia etsia ye ma dzo yina ɖe. Edzoe ɖe tsaƒu me yi fia yewɔ la fia amewo sia ame dzo yina ɖe keke tsi teti ale tsi ɖe taƒu keke ava afio nu ma mi do taflatsi ne e nia e ame yike le zi dzi fia be wɔ dze agba wɔ do tsaƒua ne mi ko la ne mi katã mia no fli yewɔ nenema suku xɔ hã dzo ɖevia mo kpɔ teƒe aɖeke yi ge ɖe suku yewɔ na fia ɖeviwo wo afɔ to ge about three months afia yi ɖe atsi teti ayi ɖe suku evɔ me nene me maɖewo lia dzila ɖewo lia game le wo sio afi ɖevia na yina akpɔ wo tso ge Ɔ nyi djege ɖe mɔ dji le kewo ge mia la le konyi fafa ta ta mi kuku ɖem ne mia ƒe gɔvemɛ ta be ne kpe ɖe mia ŋu ne nɔnɔ me yɔ nɔ enu na tsi akpe na mi. Akpe be akpe be ne eƒo ŋu ne Jubilee Radio and then the same time Everlove TV. Remember to subscribe to our channel. on YouTube and then subscribe, like our page on Facebook. This is the only thing you can do to support Everlove TV. Thank you for watching us. Let's go on and then have interaction with some of the community members. And have your blom na eh, afia kumila na pobo chafua kwenye eh, echi kufua renye la fi. Eh, ame ya ke ƒe etsi dumeviwo va kukuma nana míanya be egba nye ŋkeke mamlɛ yi ke wotsi akum afia elabe tsaƒua yi koe nye ta nu mewo kpɔ nyo atsiaƒua gbɔna etsia kɔ ge adzoe. Mi tse mia age ɖe wo dzi mia bia wo ɖe. Nya nyɔnu wo ŋutɔ nya nyɔ be nyɔnua enya le wo si ke woa te ŋu agblɔ na mi ko. Anti, anti, Mariko va va va. Leke e etsi etsi nya me. Etsi fia wo be ne egba ko wotsia ɖe ge la mia. E wotsia ɖe ge akɔ adzoe. Mi ɖe kuku ne woa kpe ɖe mia tsi e Mister Robert ye kpe ɖe mia tsi hafi mi tsia kum. Wɔ ŋkpa fae nana wɔ ŋkpa fae be ne woa wa wɔ.

ɛɛ míeƒe asa dze tsi. Tsiaƒua ƒo ɖe na mí ɣesia ɣi. Míma, mímagblɔ be o wone ɖe yewokɔ yi ɖe afia ɖea alo mìdi, leke mìdi be mìanɔ fiea. Nedze míanɔ fiae o, ne woɖe mí kɔ yi afia ɖee, nana nedi teƒe na mí. Ne ekpe ɖe desia ŋuti ne wodi teƒe na mí míayi. Ta míeɖe kuku nɛ. Ah, okay, actually what she is saying is, eh, it's very good for, eh, His Excellency Nana Addo Dankwa should can come in and then find a place for them so that all of them can move from here. So it seems she has an idea over here. Ne woate ŋu, ne mia. Wova fia be o mia kata mia ʋu le afia anye nui ke adi. Ao mia yi. Ne nana va fia be mie ʋue mia yi. Akpe. Ta mie ɖe kuku nɛ. Akpe. Mie ɖe kuku ne kpe le seƒa ŋuti nɔ wa ɔ ɔ wɔe ne mi. Akpe. Mɔmi, va.
Ɛ anti be yewoa edzɔ dzi na yewo be yewoa adzo le afia ne wɔ nye be ɛ wova be o ɖe yewo ne dzo ɖa le afia anye nui ke ade dzi nɔ wo. Ele gbɔwo ɖe. Nya gbɔnye nya be ɖe ya yi me va dua me fia edzidzi. Me nye dua me me tso. Me tso sakuma nu. Ye me va dua me fia edzidzi gake ne me de ŋkume kɔ me kpɔ teti. thirty something le du ya me gake ɖe nyateƒetɔ ma tɔɔ etsi ami aɖe maa esu gbɔ gake ɖe mi ɖe kuku tsia ku na mi mi dze agbe mia wɔ nu vi sue aɖe na mi keke ne mia kpɔ dzudzɔ le mia ɖokui me ne
mi te ŋu kata ee ɔtɔ tsa ƒɔ na mi. Edo tsaƒua na mí. Tsaƒua ko no do na mí. Nya nyateƒetɔ, ne medo tsaƒua ɔ, yi ke be ne menye tsie le afia godzi fia mí kuku mu nono me ɔ, ɖo manya mía viwo katã ɔ tsrɔ̃. Ta mí ɖe kuku, mí ɖe kuku na enia mía amegãwo katã be ɖe no kpe ɖe mía ŋu ɖe nusianu na dze ga adze ga to yi ko nya nya nye ko nyi mafe gake nye ŋkɔ nya tɔ ɖo gba ni. Evɔ. Akpe, e, be ne ya anti to ɖo gba ni me, me da akpe no be ne ja ɖe ƒe enya gblɔ na mi. Ya, ya ƒe nya ko nye be amewo ne wɔ ne ya adzo ɖa le afia. E, anti, e, fifi le afia, wo be yewo tsi akɔ ga dzoe. Me egba ko nye ŋkeke mamlea mi tsi aku ge. Fike mi ga tsi kpɔ ge le, alternative. Fi. Edutɔ hã mi mekpɔe o. Efia be edutɔ atsiaƒua koe kɔ dzoe. Ah, akpe. Va, mɔmi va, mɔmi va. Ebe ye tsia dzram le afi ma. Enu ɖe mee ɖa le afi.
Tsiaƒua dzo, tsiaƒua va ɖe nuwo katã dzo. Míekpɔ tsi míanu. Heya, hlɔ̃ be tsia gba va va. Srɔ̃nye ɖe, ye wòxe ya da asi ɖe eku kpekpeŋu ɖe mía ŋuti. Ta mie kuku ɖe nye hamedru ɖe me nye eva ɖe srɔ̃ afia fia. Edzidzi. Du ya me mele fia, edzidzi ŋutɔ. Ta mie kuku ɖe ne wokpe ɖe mía ŋuti, woakpɔ tsiaƒua gbɔ na mí hɔ mía nɔ anyi sẽe hafi Mawu na xɔ mí. And mostly all of them are saying sea defense, sea defense. When they are able to defend the sea for them, it will be a very good thing for them.